Erokamano jawinjo mara kaka watime kaendi pile kod pile chenro niendi mar injili e kalo kawuono niendi pod wan gi jatich Nyasaye ma bende isebedo kinyono kanyo endi kuom kindego eki mosekalo kawuono niendi wabiro wuoyo mbaka matin kotenore gi wechego eki mag chike mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye kapok wachako ng'wech to jatich Nyasaye yie iketo e lamo we walam kamoro amora ma intiere duong' mondo odogni mochwere nikech ichweri Nyasaye Wagoni ni erokamano nikech imiyo wabedo ka jatalo mondo wawuo kuomi. Wachni osiko Jehova kod ber mosiko nyaka chieng' mano momiyo mi jawinjo it mar winjo maber kendo winj koa kuom jatalo. Erokamano. Duong' mondo odogni e remb Yesu Kristo mondo wajawa. Amen. Amen. Kaka bende ing'eyo chenro ni endi en chenro mabiro ni kanyo endi week ka week diriyo ka ikelo ni koda bende Ajwang' Junior chenro mar Injili kalo kaka bende pok akawo kinde malach ahinya to emono kora adwok wach ni Nyasaye jachuni ma kawuono ibiro lero nwa ne en ang'o gini manie kinde chikego eki mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye owuon. Mm. Mm. E, mana kaka iselero mathisno ni wadwa wuoyo e pogruok kata wadwa wuoye kinde migepe ariyo mm. chike kristo kod mm. chike mag din bende gin gik moko manitiere achiel mm. koso gipogore koro tem ikwong iketane to chik mag din gin chike mage kata bende chike mag din gin chike mage bang'e achiel igolera wan chike nyasaye to gin mage Ka wadwa wuoyo mathis kuom chik din, en chik matayo din en owuon. Chik To- matayo din en owuon. En owuon. Mm. En nikech eh, din ka din ni kod chi Chikne. chikne. Mm. Koro ok anyal wacho ni gin mage. Mm. Nikech chik din ka din otimore nade? Nigi chikne. Opogi pogore, Kamano. din ka din nigi nigi chikne. Kuom ranyisi, Yes. nitie din ma bende ok abiluongo nyinge lakini ang'eyo chik ma samoro girito Eh. ni ok ginyal chiemo chieng' ma gilemo. Chieng' ma gilemo. Mano endi en chik mar Eh, din. Mano mano chik. Mano gin owuon ema giketo kamano. Mm. Mm. Eh, donge ing'e ni chik mar din inyalo nono ka ng'ato ka ng'ato nitiere gima ka ok iluwo kata mm. moro ma giwacho niya ni mondo ging'e ni in a memba nyaka igol pesa machie pesa moro mondo ging'e ni in a memba mm. nyaka ndik nyingi kia bug ikri kendi e nitiere buk mar ikri kendi eh. mago gin chike mag din eh, chike mag din mm. ma ka ok iluwri kod yoregigo ibiro fwenyo ka ok inyal timore nade gi ok giyie kodi Ok kaka giyie. achiel kodgi Ok giyie kodi e kanyakla margi mar Ukristo. Ee, Mm. eh, Koro magi endi gin chikego eki ma din ema oloso. eh, mago ti chik ma din ema oloso Mm. Eh, ma luwore kod ang'owa kod dingi dingi Din gino Eh, matimo dwarogi matimo dwarogi. Eh, Kamano e nyalo ma ka nyiso. ok iluwi kod dwarogi no Mm. to nyiso ni ok in achiel ko Ok in achiel kodgi. ok in achiel kodgi

Mano chik mokwongo, to en e chik maduong'ie moloyo mamiyo ng'ato timore nade bedo achiel kuom kri kuom kristo kuom kristo mm. nyiso ni ka idagi wuod nyasaye mm -hmm. to ok in achiel ko kode kode ka idagi wuod nyasaye e. to ok in achiel kode e. nyiso niya e. ikwedo nyaka tho ne wuon manothogo e msalaba cha mano koro in ok in achiel kode kuom chikneno e. Erokamano. Koro ok in achiel kode. Mm. Koro nyiso ni ok ichie ok in achiel kod Nyasaye. Nyasaye. Ee. Nyiso ni iseweyo chikene chikne en owuon. Mano. To moro samoro ilal e chike mag piny. Ee. Mag din mwaselose ka. Ee, mag din ka. Mm. Koro nyiso ni ya din en gima note onwang'o otelo kata ka Yesu pok otimore nade. Pok obiro owuon. Pok obiro mondo owuoth e piny to noyudo ka Yesu nonwang'o ni ang'owa. Nitiere. Ne nitiere ga. Mm. Ee. to din no din bende ne en mana achiel ma ni Nyasaye ne dwaro ni mondo otimre oduok godo dhano mondo obed obed kare kode no e to din no fail din oduogo ogore piny e din no no podho mm. din ok no chopo dwach Nyasaye ka kare to sama ne Nyasaye wuon mm. noneno niya ni mondo mi aduok dhano kare kamano ma dhano bed kare mar adier mm -hmm. en nyaka nyaka koro aor wuoda mondo odhi piny kanyo mm -hmm. mondo en wuon en mokaw karang'owa kar din kar din e. koro yesu nobiro ka misango mar kawo kar din kar din mm. koro nyiso ni din ne nitiere gi jodolo jodolo machon ka e, jodolo machon ka mm -hmm. jodolo machon ka tijgi ne timo misengini Ne gitimo mana misengini ma samoro ni imorogo Ruoth Nyasaye. Eh, mar pudho richo mm-hmm. gi mimorogo Ruoth Nyasaye. Nyasaye. Ne gipwodho richogi owuon eh. kokalo kuom weche mag din. Mag oganda. Mm. Koluwore kod weche ginene mag din. Mag din. Mano tij jadolo maduong'. Mm-hmm. Tij jadolo en ni nyaka otimre nade? Otim misengini. Mano ne tich mag jodolo e eh. kinde mane Yesu pok nobiro. E kinde mane Yesu ne pok nobiri. Mm. To we akwani wach moro ni kinde Yesu koro onge jadolo. Ka Yesu subiro to koro onge jadolo. Jadolo onge. Jadolo onge. Ang'o jadolo onge? Jadolo onge nikech en ema koro en jadolo maduong'. En ema osebedo jadolo. Yesu owuon e koro jadolo maduong' ka en e jawinjo mare. So en e jadolo. Eh. eh nikech koro onge misengini mitimo. Onge misengini bedo ka misengini nitie to nitie jadolo. Mm. Eh. To nikech misengini onge koro onge jadolo. Nyiso niya, eh. Nyasaye eh. pod itemo lero ne jowinjo kaachiel bende ka John Junior ni e kinde machon hmm. ne jadolo bedo mondo ochung' ne weche mag misango mondo ochung' ne weche mag misango to Yesu owuon mag puodho richo mag puodho richo gi mar Ruoth Nyasaye eh. eh. to Yesu owuon nobiro en owuon hmm. motimo misango ni owuon e achiel e msalaba mopuodho richo mopuodho richo kotek eh. koro nyiso niya notieko wechego eki mag ah, weche go eki weche go gimane dolo te notieko oyueyo okawo moketo kamoro achiel en owuon koro en jadolo maduong' mano Mm. ma en owuon ema obedo jadolo en owuon Misango. ema obedo jadolo obedo gik moko adi gik moko ariyo gik moko ariyo gin ang'o gini obedo mokwongo obedo jadolo kuongo obedo jadolo ae obedo misango bang'e obedo misango achiel otieko richo to tieko richo te ang'o miyo pod jidolo nitie Gimomiyo jodolo nitiere Aha. kata mana kata mana kinde Yesu Mm. kata mana kinde ang'o Kinde Yesu. jodolo ne nitiere Kinde ne Nonge mano- gidagi. mano dak e piny ka. Eh, kinde ne mano dak e piny ka Mm. sama nobiro Mhm. ocha- o- ochako wuoyo gi jodolo Owuoyo gi jodolo. to jodolo odagi Jodolo dagi winjo wachne. isengini nyaka dhi mbele nikech mano e gimomiyo wachiemo Kamano. Eh, mano emomiyo nyaka bed saa Mm. ni jok madwaro ni mondo ochiem nyaka timre nade nyaka bedie nyaka bed abeda mane momiyo adwaro ni mondo wadhi step ka step wadhi e ndiko me wadhi e ndiko bado man yena jo nini jo Efeso jo Efeso jo Efeso ang'wen jo Efeso ang'wen e mondo wang'e ane ni e ka wadhi mbele e pesa ang'wen e wacho niya ang'wen e wang'e ok ang'wen e wang'e somia ang'wen apar Joefeso ang'wen kare apar Mm. wacho niya, Eh. Joefeso Joefeso ang'wen kare apar Mm. wacho niya, Yes. owa- owacho kama, Mm. kuom mano Mm. eh, kuom mano jal mane o- olor mwalo Eh. ema bende noidho malo Kama. kuma bor Mm. moyombo polo duto Yes. mondo opong' kuonde duto e piny mm. kendo e polo kamano mana apar mana apar dhi adhi mbele apar gachiel wacho uh -huh. en ema ne opogo uh, mich ni ji koyiero ji moko mondo obed joote moko uh, moko johul wach mm -hmm. moa kuom nyasaye uh -huh. kendo moko joland wach uh -huh. maber uh -huh. moko jotend jokristo uh -huh. moko jopuonj kamano kamano Nyiso ni ng'ama oor omi omi omi wach mondo oter. Ng'ama oor imiyo wach eh. mondo oter. Eh. Koro mm-hmm. omi wach mondo itibri nade? Ater. Idhi ter. Mm. To jaulo mm-hmm. nyiso ni a ohulo gima nonyisi. Ohulo gima nong'ise nodhi owachi. Eh, Mm. ohulo gima nong'ise nodhi owa- Owachi. nodhi owachi. Mm. Iwinjo? Kata gima oneno moti- Motimo. motimore. Mm. Iwinjo? Mm. Mano ti- Mano tije. mano tije. Mm. Ehe. Japuonj bende. Japuonj be. Japuonj bende opuonjo mana gima otimore ok nade. Gima omiye Gima omiye mondo opuonj. mondo opuonje. Eh, Mm. kaka osepuonje kod ang'owa, japuonjne maduong'. Kamano. Eh, nikech Yesu Yesu ne en ang'owa, ne en japuonj. Mm. Koro jakwath Jakwath. en bende orito mana gima timruok nade? Gimomiyo en oriti. Gimomiyo ni mondo oriti Kamano. ema okwayo mana kaka jamni nyaka eh, jakwath nyaka kwa mana jamni motimore nade? Ma magi. Mamage, kata momiye ni koro magi nyalo Eh, kwayo. magi magi mo- mo- momiye kod ruodhe ni mondo otimre nade? Okwa. Mondo okwa. Kamano. Eh. Koro nyiso niya, kanyo oonge mm. gimoro niya ni dolo nitiere iye kanyo. Koro otiyo mana tich moore. Otiyo mana tich moore. To nitie wuon tijno. Nitie wuon tijno. Koro nyiso niya, jadolo rombe niya en ng'at mioro mondo kanyo onge jadolo jaote jaote eh, japuonj jaful wach jaful wach gin jogo eki mioro eh. kowuok kuom ng'ato endi miluongo ni jatelo ma bende otelonegi duto te eh. ma jadolo achiel kende kaka ne sote motelo Eh. Mm. mondiko koni en ng'ama nodhi piny kendo dhi malo odhi piny Mm. kendo dhi malo mabor moyombo ji moyombo duto ji duto kamano ma en mana ruoth kristo ruoth yesu wuon ruoth yesu no owuon e wuon mane sote ni en e jadolo achiel kende motelo kaka nisewacho mano Mm. Mm. Tang'o momiyo pod ywaruok nitiere wechego eki mag an an bishop, an an jadolo, an an archbishop. Bi- bing'e ni kata mana mich abich bisop onge Ei mich abich. Ei mich abich bisop onge. Miya mich abich gi. Mich abich mana mana mineno mwasomo cha. Jayalo. Jayalo. Japuonj. Japuonj. Eh, jakwath. Jakwath. Janabi. Janabi. Kod jaote. Jaote. Gionge abich gi. Ne. Bishop onge ka. Onge ka. Jadolo onge ka. Jadolo onge ka. Jadolo en achiel. Jadolo en achiel. Koro mich gi duto te. Eh. Oka oka winje bishop. Ok winje bishop. Oka winje pastor. Ehe. Ok awinjo Archbishop. Kamano. Koro gito ang'o miyo gintie e piny ka to muma bende ok oyangogi? Gima omiyo gibedo mhm. nikech eh, jachien ema oloko wach moro ka. Mm. Jachien. To jachien obiro kodonjo e jogi mondo mi gi gi gitim dwachgi. Gitim dwachgi gin giwegi. Gin giwegi mm. mamiyo gi ohala mm. iwinjo mane omiyo ne gichiero gima iluongo ni dolo to dolo nodhi odhi odonje ei mich ma onge ang'owa onge onge polo onge onge e, e, onge achiel kuom mich gin gin gin achiel kuom mich ma wasekwano ka eh Pasta ema ne yiero bishop. Pasta ne yiero bishop. Eh. Mm. Kaka Timotheo ne en pasta. Timotheo ne en pasta. Eh, tai, eh, Tito be ne pa? Tito ne pasta. Ne pasta. Mm -hmm. Ne en pasta mano otelo ne Krete. Otelo ne piny Krete. Thessalonika. Uh mhm. -huh. Efe, eh, jo Efeso, jo Efeso, Korintho, Korintho. Iwinjo? Mm -hmm. Mago kuonde mane ochung', mane ochung'. To ne Paul ne neno niya, mhm. mondo mi oa ka mochop Rumi. Uh mhm. -huh. To oa Krete mochop Rumi, mhm. modhi Thessalonika, moduog modonjo Efeso, mm -hmm. modonjo eh, jo-korintho no to Mm. inwang'o ka en ang'owa en wuoth mararie Malaria. mararie Kamano. ne kone ne tich biro bedo matek Mm. yier ane jok moko kanyo Mm. ma nigi mon adi Achiel. nyiso ni ne nitie nyaka jok mane nigi mon mang'eny Mang'eny. mang'eny Mm. lakini yier ng'at ma nigi dhako adi Achiel kende. morito ode Aha. iwinjo Mm. orito ang'owa morito ma ode nyithindo otimore nade oriere kendo ma en owuon owuon Mm. nyo- ng'ama o- ong'eyo rwako ang'owa welo welo Iwinjo? Mm. mago gik mane ing'iyo kuom ng'ama bedo gi ang'owa bishop nabedo bishop to ne en notelo ne kanyakla Mm. kaka the church e elder kanisa yani yani jaduong' kanisa jaduong' din eh jaduong' ok din mhm. kech kanyo ne onge din din ne onge jireno eh ah. o ne onge gima iluongo ni din mm. ne nitiere kanisa mano kristo eh mm. kanisa ne en in as individual kanisa ne en an eh jireno ka pod din onge eh ma paulo gini lando wach jireno no no din nitiere ne gionge din Ok, Ne din nicho gin owuon ne gionge din. Eh, ne gionge din. Mm. Ne gin e kanisa, kanyakla mar kanisa. Kanyakla mar Jokristo. Eh. Iluongo ni kanisa. Eh, Mm. kanakla mar kanisa. Mhm. Kiwuoyo winjo ka Yesu wuoyo, to ka wuoyo Yesu wuoyo e fweny, Mhm. to wuoyo kanyakla mar kanisa Kanisa. mar Makedonia. Mhm. Eh,

To kare din, din, din en gima onge. Din onge. En onge. Din onge nyim Kristo. Gino onge. Donge adwaro ni mondo iela ela. Aela ela mondo Fweny. ayud iko kaendi. Fweny. Eh, Fweny wacho. eh, fweny, ela ela fweny ariyo. Fweny ariyo. Eh, fweny ariyo kanyo. Fweny ariyo wacho ni ariyo wang'e. Mhm. Wang'e wacho niya, Ehe. Ndik ni malaika mar kanyakla mar Jokristo mar Efeso kama, Weche mag jal ma nigi sulwe abiriyo e lwete ma korachwich eh, kendo ma eh, mawuotho e kind teyni abiriyo mhm. mag dhahabu e magi ang'eyo timbeni eh, gi tichni matek kod kinda misetimo kendo mang'e, eh, kendo ang'eyo bende ni ok inyal yie eh, gi joma richo bende ise- kamano dongonyoranya magi kanyo kendo ne oundik ne kanyakla mar ang'owa On- andikne eh, ndikne malaika mar kanyakla eh, jokristo man efeso kama I- i- iwinjo o- Chaki so mana auchiel. Uh, ariyo kar auchiel. Mm -hmm. Ariyo kar auchiel. Hey. Eh. Owacho kama, mm -hmm. to kata kamano nitie gimoro maber ma itimo en ni imon eh, imon gi timbe mag jo niko niko Nikolao mm -hmm. man, mana, uh, mana kaka an bende amon amon go Ng'at man gi it to mondo owinj e gima Roho wacho. Ehe. Ni kanyakla mag Jokristo, ng'at ma ah, locho to anami ratiro mar chamo olemb yath ngima manie puoth Nyasaye. Kamano. Mm. Koro nyiso ni Yesu wuoyo kuom gima iluongo ni ang'owa Kanyakla. kanyakla. Mm. Iwinjo? Mhm. kanyakla mar kani mar kanisa mar kanisa mm. nikech eh, kanyakla mar kanisa no mm -hmm. en ema miyo weche duto chopo kar nikech ang'owa en en owuon owuon mm. en ema miyo en ema miyo gik moko eh, abiriyo eh, somo somo abiriyo eh, dho kisungu wacho niya eh. he that spirit saith unto the church uh, uh, owacho It says 7 He that hath an, an, ear. an ear, let him hear. With the Spirit said unto the churches, to him that unto all, churches. Unto the churches. Hey. Eh. Yes. Unto, unto the churches. Churches. Mm. churches en kaka in wuon ywara church an wuon an kanisa ai am wuon an ang'owa in kanisa an kanisa mm -hmm. koro kanyakla mar ang'owa

ka kristo nyiso niya ni en warruok mhm. koro nyiso ni kanyakla mar kanisni mag warruok ka kristo en warruok to nyiso niya waduto ma wan e kanyakla eh. wan wan warruok eh. mm. kane kanyakla mar kanisni mag warruok man ng'awa yesu wuon awinji kanyo endi awinji kanyo kanyo onge gini luongo ni kendo bende oganda ko eki ma bende winjo chenro ni endi pod amedo mana ng'isi ni ma en chenro mar injili kalo ka endi mataye pod ibiro luonga jong juni an ka endi gi nyasaye ka endi wuod asemo kata bende bradho kich otemoleronwa ka endi Pogruok man kanyo endi e kind kanisa kaachiel bende gi din e kanyo endi chikego eki mag din gi chikego eki mag Kristo. Bende otemo nyisowa ni nitiere mich moko ma samoro ok yudre mwa kaka nosepono kanyo e tiloneni mokalo e chien. Ang'o momiyo hmm. ywaruok bedie seche moko kadhi yalo injili kamoro ni to itimo ke kanisa mane gima kamano pinje ma kamano osewuok mang'eny ne kind oganda. Gimomiyo gini bedo kamano hmm. nikech eh, din en ondiek. Din en ondiek. En ondiek. Mm. Ang'o momiyo awacho kamano? Mm -hmm. Nikech eh, en emo ndiko koni ni kinde giko ji notugo nolowe. Mm. Adier, mm. ka ionge achiel, ka ionge kanyo, mm. to nyiso ni in oko. Ka onge din to an eh, oko. Eh, to mm. piny nyaka sirkal. Mm -hmm. Bende otimore nade? Uyie kode. Piny

wach Nyasaye. Gin yani ka gineno to gineno ka gima gin wach Nyasaye lakini gibor gi Nyasaye. Gineno ka gima gin wach Nyasaye samoro gimiyo piny duong'. Eh. Mm. Ok ni samoro gibor go gi wach Nyasaye. Koro nyiso ni gin e piny. Eh, gin gi Nyasaye. Sami bor gi Nyasaye. Gin ondiegi cha. To in e piny. Eh. To sama in e piny, Eh. ok imodho gi Nyasaye okombe achiel. Ma. Mano inde ni piny abiriyo osebedo ka chando oganda ni wan to walemo kanye. En odiechieng' mane kaluwore gi chik mar dini kata kaluwore gi chik ma Nyasaye kowe chike mag dini. Mm. Ma bende Jakristo malong'o ngeche en ywaruok mosebedo kanyo e kind Jokristo e kanyakla mar Kristo. Ni wan joma lemo chieng' Jumapil, wan ema walemo sama owinjore. Wan joma lemo chieng' Sabato, wan ema walemo sama owinjore. Wan malemo chieng' Tich Abich, wan ema walemo chieng' mowinjore. Iwacho ang'o wachni? An gima ng'eyo adier adier. Mhm. Lemo to ya- owacho niya ni ng'ama owar ng'ama owar adier ma en kuom Kristo Kamano. ma Kristo nomiyo otimore nade Mm. obedo Obedo mangima. obedo mangima ng'at mane Kristo nowar Kamano. en kaber Mhm. to konego obed odiochienge mar ang'owa Mar lemo. mar lemo nikech odiochienge duto gin mag Kristo Mm. Kristo dwaro ni mondo wabed ang'owa maler Maler. to king'iyo oganda jo oganda jo Yahudi Mm. nikech eh, ka wang'iyo ka wadwa ng'eyo odiochieng lemo to Kamano. wang'iyo odiochieng jo Yahudi jo Yahudi. Yahudi Mm. E- eka wabiro ng'eyo ang'owa odiochieng mar adier Monego olemi. monego olemie Mm. adier adier adier Aha. baonge miriambo Mm. nikech kata an bende awacho ni achokora ang'owa achokoraga Jumapil Jumapil. but adier adier adier en niya Mhm. ni

Nyiso ni kokwano Jumapili odiechieng' mokwongo eh. to chieng' Ngeso biro chieng' Tich Abiriyo. Eh. Donge? Koro en odiechieng' ma bende oyangi gi jogo eki ma jo-Yahudi kaka odiechieng' ma nilemie. Mano ndio chieng' Sabato mar Nyasaye. Mm. Koro ng'at madwaro nong'e to nyalo ng'iyo kata mana mbui mm. kuom jo-Yahudi. kuom jo-Yahudi eh, nikech samoro ok wan gi ndiko goeki mag jo-Yahudi eh, kande eh. sani pile piny olony koro onyalo mana timo nonro kamano endi ero kamano jawinjo mara mano endi bende dwoko maber ahinya ne oganda wegi mosebedo kanyo endi gi penjo mopogore opogore koting'o koda kamano endi ne odiochieng' mane mabedo oganda rombe ni e chwalo kanyo endi duong' ne Kristo kata miyo Nyasaye en owuon. Kapok watieko nikech wadhi ka gima watieko, mm. teme keto ne oganda kata bende wani losi gi jogo eki mm. ma sani niluongore ni bishop, luongore ni pastors. Mm. Nyisgi ane ka bende en gino endi makare mondo giluongore kamano, samoro mwa to bende ok omiyo gi thuolo mondo bende giluongore kamano endi. Luong, luongi ni bishop to onge shida. Mm -hmm. Eh, mak mana niya, mm. gimikawo, yani, eh, eri duong' mikawe gino. luongi ni uh, in vision kanyo onge tabu kata bende onge thagruok eh. to koro ka kawo pek moro amiye eh, pek moro imiye e ka samoro chandruok nyalo bedo e ka chandruok bedo mm. iwinjo nikech ji joma ng'eny mm. moko bende wacho ni gin ang'o gin joote jomoko bende wacho ni gin jonabi lakini koro duong' momiyore e wi gino mm. iwinjo Duong' momiyore e wi din. Eh, duong' momiyore e wi din. Mm. Mano e gima miyo ng'ato dok winjo ni chini e nyim Nyasaye. To sama ne wawuoyo, mm. to inwang'o kwa wafwenyo ni an, ni king'iyo e thuolo masani, din omiyo, din omiyo bishop teko. Kendo mobedo kar jadolo, jadolo maduong'. Mm. Koro inwang'o kanyo gikete ach kod ang'o bishop maduong' to bishop matimore nade matin matin kata malowe eh, kata archbishop kata moko bo wawa bishop ka mm, mm, mm. iwinjo koro ang'o makelo gigi en ni luwore gang'owa gi line margi mar dolo kaka gitimo weche gi mag dolo eh kaka gitimo weche gi mag ang'owa mag dolo to dolo cha kristo onge dolo ma omi e, wechego eki mag telo e, pek Eh. kristo onge Eh, yani dolo cha onge Mm. onge Dolo wuon mane ng'eyo eh, onge. mane momiyo Mm. nyakubani mineno miwuotho godo ni eh, Mhm. ogino en gima onge Mm. nikech ndiko kone a ni lamo lamowa Aha. gine mikendo gi kendo mar misango mar ang'owa mar Nyasaye gidum mamit lamo wa eh, wuon eh gin mi ba eh, eh, eh gibedo ba mm-hmm. gin gi gin mi wa mm-hmm. gin mi wa e kar kendo mar misa mm-hmm. Ang'o momiyo aparo ni oganda ni wang' e kinde mane Musa pod ngima e kinde mane Abraham pod ngima jogi duto te pod oyiene sama ok gitimo kama endi pod mana gin e weche muma nikech gin e ndiko. Gin e ndiko niyo To mane momiyo gigi ne timore ka ne itimo ne ang'owa? Itimo ne Nyasaye misengini. Mondo omore godo. Ee. Mm. Iwinjo, mane moro godo. Lakini sama Yesu nobiro, to Yesu notieko gigi. Yesu owuon otieko gigi te. Ee, Yesu notieko gigi. Kamano. Koro nyiso ni joma pod timo gigi eki samoro ok oyie kuom Kristo. Joma timo gigi ok ok gitudore kod chike mag Kristo. Mm, pod gin e chike mm. mag kanyakla mane nitiere chon. Mar din cha. Mar din. Ma, ma seche moko. Mm -hmm. Ma be wawacha wacha adier adier adier. Mm -hmm. En niya, mm -hmm. nyiso ni sama kamoro amora gigi bedo offered mm -hmm. gigi itimo mm -hmm. nyiso niya mm -hmm. ok gidwar yesu ok gidwar yesu kech yesu wacho niya uh -huh. atieko duto to gin gikone nitiere gimodong' yesu wuon wacho ni atieko duto te hey. to giwacho ni nitie gimodong' ma nyaka watim hey, eh, nitie gimodong' ma nyaka watim mm. hey. Eh. nyiso ne a koro gi tudre gi Kristo to giweyo Kristo nitiere koro ruodh gi machielo koro nitiere ruodha pod gi gi twala ne mise gi nigi mano mano mano nyiso no gi yie kuom Kristo mano ero kamano nya penjo machielo kapok watieko eh. nitiere oganda moko pod oyie nyaka gi sigi gi ni kasa mara neko kata bende atimo weche go ki mag remo e lweta to mm. nyalo dhi mondo achiw misango ne Nyasaye kae to wena richo na en adiera mano gima onge mm. mano gima onge Mano kidhi itimo kamano, mm-hmm. nitie mana Nyasaye machielo. Mm. Eh, to mano oru Ruoth Yesu Kristo. Ma Nyasaye moro ebe timore kamano. Eh, mano ma Nyasaye machielo. Mm, to kar Roma timo ka remo mar Nyasaye ng'eny. Eh. eh. Nyasaye bende ng'eny. Nyasaye bende ng'eny. Mm. To karang'o mar nek samoro ni e lweta, anyalo golo richo ni nang'o mondo jogo epime pod timo misengni masani bende onge gima rombe nege timo. Gima ng'ato nyalo timo en mana achiel, Mhm, wuowi nobi nokele piny mhm, mondo mi uting' misigo mar ang'owa mar richo. mar richo. Eh, Mhm. Donge soma soma kanyo Johana achiel. Johana achiel, Johana Injili. Eh, Johana Injili. Johana Injili achiel Some piero ariyo gadek mondo owinj ane ni to Johana Injili achiel piero ariyo kod adek wacho niya Eh, Eka Johana nodwokogi eh, gi wach mane Isaya janabi koro niya, mm, An e ng'at ma kok e thim ni losuru ni Ruoth eh, yo moriere mm, tir. mm, Piero ang'wen. ehe. Jomoko kuomgi jomoko kuom joma ne orgo ne jo-Farisai. E kama. Ne gipenjo eh, Johana niya, Eh, Ka ok in Mesia mm. kata Elija kata janabi mwageno mm. ni biro biro ni biro biro no to ang'o momiyo ibatiso ji? Yohana nodwokogi ni mm. an abatiso ji gi pi to ng'at moro chung' e dieru ka ma pok ung'eyo en jal mane awacho ni biro bang'a ma ok awinjora gonyo tond wuochene. Owacho to gaboro, Mm. gigo duto notimre Bethania Mm. yo wuok chieng' Mm. mar aora Jordan kuma ne Johana batisoe ji. Kamano. Mm. Mhm. Kinyne Mm. Johana non- noneno Yesu Mm. kabiro ire mowachone ni Mm. ne uru jal cha e Kamano. nyarombo Nyasaye magolo richo mag piny. Mano. Mm. Iwinjo? Awinjo. Mano wach maler ma ok kadwar. Neuru jal cha. Eh. Ema golo richo mag piny. Golo richo mag piny. Mm. Koro nyiso ne ya, mm -hmm. ng'ama dhi timo misango mm. mondo mi opwodhre godo. Mano nyalo bedo mana notimo ne nyiseche gi. Nyiseche ne. Eh. Mage ma ne mong'eyo. To ok Nyasaye ma samoro wang'eyo. Eh. Mm. Ng'at moro amora ma ofa en bang' gene ne misango moro amora ne miwang'o. otimo ne nyisechegi kata miwang'o kata mitimo ma omwang'o teka teka ni en misango mm. utimo ne nyise nyisechegi ng'at moro amora matimo ubani lworoga ang'o mm-hmm. utimo ne nyise nyisechegi nyisechegi mm. to ok ni ni Yesu Kristo ni Yesu nikech Nyasaye owuon mm-hmm. mi nyinge Yesu mm. mano Nyasachwa ma wuon budho Yesu Kristo

Klep mineno ni endi piny duto te onene kotenore gi chikego eki mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye. Waseikaendi e tielo mogik to kapok watieko akwayo e Nyasaye mondo lamnwa Nyasaye. Ah, we walam kamoro amora ma intiere. Duong' odogni nikech isiko ja Nyasachwa maduong'. Ng'ama loyi onge nikech ijaber pile jatelo. Mane momewo win owuon iseyo mowa kod ong'wano. Ero kamano nikech jawinjo mowinjo. Ero kamano nikech isemiya rieko kaachiel kod ng'eyo. Duong' mondo odogni mochweyo. E remb Yesu moduong' wajawa. Amen, amen. Watude kendo e jumano manyien mondo wayang ni puonj mamoko koting'o koda ka mago eki mag golo dok e iti mikia kaka jago ni endi maluongore ni kanisa maler mar Nyasaye. Kaok kamano endi Ruoth Nyasaye ma jang'wono omed bedo kodi kendo oumi kamoro amora ma intie.